Vläit eng Kéier kuerz en Ausbléck op déi nächst zwee Joer. Ech mengen, et sinn nach zwee Joer an dëser Legislatur. An d'Regierung erzielt eis jo an der Lescht méi, wat se net méi wëllen ëmsetzen, wéi dat, wat se nach wëllen ëmsetzen. Ech kréie just nach gesot, wat aus hirem Wahlprogramm da lo alles scho gestrach gëtt. Also d'Steierreform gëtt gestrach, ambitiéise Klimaschutz gëtt gestrach. Transparenz, dat ass och iergendwéi nach esou de Lëften an d'Fënsteren oprappen, dat hu mer och iergendwou vergiess, well mir hunn éischter nei Teppecher kaf, déi net esou séier bombéieren, wann een eppes drënner kiert. Also ech hunn d'Gefill, datt d'Regierung eis am Moment drop preparéiert, fir d'Erwaardungen un d'Erfëlle vun hirem Wahlprogramm esou kleng wéi méiglech ze schrauwen, wärend se op där anerer Säit scho probéieren, dat an déi nämmlecht Fuerderungen nach eng Kéier an de Wahlprogramm ze schreiwen fir d'nächste Kéier. Bei eis ass ganz kloer, de Marc huet et gesot, mir bleiwe bei eiser Fuerderung, datt de Staat méi muss bauen an de Staat muss iwwer öffentlech Promoteuren dat als Mietkauf zur Verfügung stellen. Mir soen ëmmer vun den 10 Euro de Meter carré, dat ass natierlech plakativ. De Marc huet et gesot, et gi Plazen, wou et méiglech ass och fir méi bëlleg ze bauen. Déi 10 Euro sinn éischter als en ieweschte Seuil ze verstoen, wéi en ënneschten. Do verstinn emmer net wéi verschidden Leit ass emmer erem soen dat kann een net bezuelen. Mir hunn d'Rechebeispiller zu Maartpräisser mat den Terrainspräisser zu Maartpräis akaf, an zwar Bauterrainen, an mir schwätzen net vun Terrainen déi mer als Ackerland kafen an dann dono erem reklasséiere mussen. Mir schwätze vu Bauterrainen wou et haut eenzwee net méiglech ass fir mat engem Rendement fir 10 Euro de Meter carré ze verlounen. Deementspriechend ass dat éischter als ieweschte Seuil ze verstoen, wéi als ënneschte Seuil. Mir sinn a Krisen. Mir sinn a méi wéi enger Kris. Mir sinn an enger Logementskris, mir sinn an enger Klimakris a mir sinn an enger Gesondheetskris. Mir sinn awer och nach an enger Inegalitéitskris. Mir hunn ëmmer méi Biergerinnen a Bierger, déi et sech net leeschte kënnen, um Liewen zu Lëtzebuerg deelzehuelen. Dat ass zum Deel wéinst dem Logement, dat ass awer och zum Deel wéinst eisem ökonomeschen Tissu, dee mer hei hunn a wou leider net déi néideg Jalonen gesat goufen an deene leschte 15, 20 Joer a wou elo versicht gëtt, fir eis wäiss ze maachen, jiddweree kéint Start-uppe grënnen. Jiddweree ka muer Start-upper ginn. Dat ass eng Märchen, déi et einfach net gëtt. Mir brauchen Beruffer aus alle sozioekonomeschen a sozioprofessionelle Schichten an d'Ekonomie muss hei, a mir brauchen hei och den Agrëff vum Stat, fir déi néideg Ureizer ze schafen. Zum Beispill kéint ee vill méi anstatt elo a kleng Solarkooperativen ze investéieren, wéi dat de Claude Turmes elo gemaach huet, misst een en nationale Plang fir Solarzellen op all Daach, wou et méiglech ass, schafen. Dat ouni zousätzlech Käschte fir d'Proprietären oder d'Locataire vun deene Gebaier. Dat ka rentabel si fir de Staat, dat kéint rentabel si fir d'Pensiounskeess a mir géifen deen néidege Stroum produzéieren, dee mer brauche fir 2035, wann et da kee Verbrenner méi soll ginn, eis E-Autoen, ze bedreiwen. Mir mussen dee Stroum iergendwou produzéieren, well soss gi mer ofhängeg vu Cattenom an Tihange. Dat ass jo och esou eng Märchen. Mir soen ëmmer, mir wëlle Cattenom an Tihange zoumaachen. Mir Pirate wären déi éischt, déi de Stecker do géifen zéien. De Problem ass, Stand haut hu mer de Choix hei zu Lëtzebuerg, wa mer kucken, wat mer selwer produzéieren, zwëschent dreckegem Kuelestroum aus Däitschland oder Atomstroum aus der Belsch oder Frankräich. Do hëllefen déi puer Wandmillen, déi mer opgeriicht hunn, an déi puer Solarzellen, déi mer bis elo opgeriicht hunn, net wierklech derbäi. Dat heescht, och hei brauche mer, an dat wär eng Opportunitéit fir eis Ekonomie, dat wär eng Opportunitéit fir déi Leit, déi haut manner qualifizéiert Aarbechtsplaze sichen, fir do kënnen agesat ze sinn. Mir musse bei der Steierreform déi ënneschten Salairen entlaaschten. Mir musse bei der Steierklass eent an eent A d'Progressivitéit méi spéit ufänken an dofir méi wäit fortféieren, zum Beispill an deem een déi Leit, déi méi wéi 500.000 Euro d'Joer verdéngen, nach eng Kéier méi e Prozentpunkt méi géif belaaschten. Mir musse Kapital méi besteieren, wéi mer dat haut maachen. D'Schéier zwëschen der Kapitalbesteierung an der Salairsbesteierung geet einfach ëmmer méi grouss op. An dat ass fir mech net ze verstoen. Ech kann net novollzéien, wéi mer kënne soen, datt d'Suen ënnerschiddlech sinn, well um Enn vum Dag landen déi Suen um nämmlechte Bankkont an um Enn vum Dag ginn déi Suen d'nämmlecht ausginn. Dat heescht, mir mussen déi Schéieren beienee féieren an da brauche mer e konsequent Handelen a keng Sonndesriede méi, ob dat am Klimaschutz ass, ob dat am Dateschutz ass, ob dat an der Logementskris ass. Mir mussen déi néideg Konsequenzen zéien. Zum Beispill am Klimaschutz, firwat net eng méi héich, mee dofir eng negativ CO2-Steier? Dat géif esou ausgesinn, All Citoyen, all Contribuable kritt um Ufank vum Joer e Montant X an u Steierkredit, och déi, déi keng Steiererklärung maachen, kréien e Steierkredit fir de Budget un CO2, dee jiddwereen hei zu Lëtzebuerg huet. Fir de Rescht géife mer d'CO2-Steier op Null setzen. Dat géif bedeiten, fir een, deen a sengem Budget bleift, keng Méibelaaschtung. Fir een, dee gutt spuert, deen zitt nach Suen eraus. An déi, déi polluéieren, déi, déi wierklech. CO2 verbrauchen, verbëtzen, déi musse bezuelen. Ouni Ausname. Dat muss kleng Salairen entlaaschten, Leit déi souwisou net vill produzéieren, well se souwisou net vill hu fir ze produzéieren, mussen entlaascht ginn. An déi Déck, déi mengen se misste mat engem Auto fueren, deen 18 Liter op 100 verbraucht, well e reng theoretesch 300 Kilometer op der Autobunn ka fueren, och wann en 130 erlaabt ass. An dee soll dann och fir dee Verbrauch bezuelen. Genau sou ass et fir déi, déi mengen, se missten dräimol am Mount an de Fliger klammen. Déi solle fir dat Verbëtze vu Ressourcë bezuelen. Déi, déi eemol d'Joer oder zweemol d'Joer an d'Vakanz fléien, wou dat an hirem Budget mat dran ass, mussen net belaascht ginn. Dofir ass eis Propos, Eng negativ CO2-Steier, déi dofir awer méi konsequent ass, soubal ee säi Budget opgebraucht huet. Konkret Mesuren amplaz vu Sonndesrieden.